Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast tal-lum jenu George nsellmulkom. Hello, all right? Aw, With Nick, all ħanajdilhom- right? Ħanajdilhom li tittindaħal f'kollox, eh? Mhux ovvja. Ma jistax ikun, eh? Sija tard. Ma jistax ikun. Sija ta' qed titkellem sew issa tinstema'. Tlajt minn ġolbi. Tajjeb ħafna. Orrej, dak laqwa. Issa tajjeb ħafna. Ejja, tlaqna. Mela, grazzi l-sponsors u morru. Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna morru għall-podcast tal-lum. Nirringrazzjaw l-daw kollha li qegħdin iseguna l-biskuttin. Mela, hemm ħafna. U l-biskuttini fal irmil Għadu ma tal-limix. Il-mistieden tagħna l-lum. Ma nafx tfisser imma ħankompli miegħek. Kif? Ma nafx tfisser, eh, tfisser ħafna għalli, koqa taħseb fuqa. Il-biskottini fħal il-ħmir. Dikka ta' missirijietna, tajba ħafna. Eh, naf, ma mux il-fintajta inti zgur. Mela, l-missiden tagħna l-lum huwa Elix Aġus Saliba.

Is-snin, insellmulek. Insellmulek. Kemm qed nuhu gost hekk qed nerġa' narakom it-tnejn flimkien hawn qegħdin kollha flimkien. Hux vera. Għax bħala mejta kont ili ma niġi u ma nsibux hemm. Għassiti fil-bidu jħarbat il-programm u jitlaq. U jitlaq, u jiena niġi fl-aħħar. Le tiġi fl-aħħar għax ikun ħadlek il-ħin. Għalhekk tibda bih ġej l-aħħar. Kif inti l-ewwel? Kif aħna? All right, ta. Għaddejjin. Ġejna bdejna rutina issa. Ekku, dak l-aqwa. Inti persuna tas-sajf jew le? Nixtieq inkun persuna tas-sajf imma aħna bir-rutina tagħna s-sajf ma tantx jirnexxilna ngawduh. Għax bil-festi bl-attivitajiet, ftit żmien li jkollna Malta, jiġifieri l-unika tliet ġimgħat sħaħ matul is-sena li nkunu Malta, jiġifieri qabel kont ingawdih iktar, illum qed ingerger iktar fis-sajf. Għax sħana u ma tgawdix il-baħar. Però Brussell jieqaf fis-sajf, le? Jieqaf fis-sens. Le, le, għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri aħna s-sajf nagħmluh erba' ġimgħat minnu Malta. Allura jkunu l-unik erba' ġimgħat li jkollna fis-sena li trid tużhom biex tintaqa' man-nies u tagħmel ċertu xogħol li trid tagħmel Malta. Allura ma jkollokx ħafna ħin għall-baħar. U l-Parlament Ewropew fis-sajf jieqaf għal kollox. Aħna nieqfu qisu erba' ġimgħat. Erba' ġimgħat. Ma jkollniex dak it-tul tal-btajjel tas-sajf bħalma jkollna bħalma jkollhom parlamenti oħrajn, pereżempju bħal ta' Malta. Isma' baħar jew pool? Nippreferi pool, ta. Veru? Ejja. Għax jibżom il-granċijiet da. Għalli baħar kont se ngħidlek għajdilna fejn tkun. Issa d-domandi tiegħek għamilhom int, u d-domandi tiegħi nagħmilhom jien. Jien għax jien għamilu domanda. Jien ħanibda jien. Ħan għamilu domanda jien. Għax dak se jibqa' nfakkar. Tajjeb li. Għadhom isseħħallejt għall-aħħar. Li ħan naqsu xaba terremoti Għax issa l-kliem ħażin ħa jonqos, mhux hekk? Meta tippakkja l-bagalja, pereżempju ħassiefer bħalek, l-aħħar minuta u trid iċ-charger tal-mobile u trid iċ-charger tal-tablet u trid iċ-charger tal-. Issa b'wieħed ninqdew. Ninqdew kollox. Le, issa fis-sens li konnina nitkellmu dwarha u għaddejjin fuqha dil-proposta, jiġifieri kienet ilha ġejja di tlettax-il sena. Jiġifieri konna mhux iċ-charger nibdlu fi tlettax-il sena, Imma mill-2019 'l hawn ilna għaddejjin, jiġifieri din ilna mill-2019 'l hawn bdejna il-pressjoni fuq il-Kummissjoni biex toħroġ proposta għaliex il-ftehim illi kien hemm, qabel kien hemm ftehim volontarju. U inti kellek il-kumpaniji kollha illi bdew jimxu ma' dal-ftehim, dal-kumpaniji kollha Samsung, il-brands kollha li nafu tal-mobiles, tal-ismartphones. U l-unika kumpanija li baqgħet turi reżistenza għal tlettax-il sena kienet il-kumpanija Apple. Ġifieri meta bdejna dal-proċess legali kien hemm ħafna li daħqu bina qalulna l-ikbar kumpanija tad-dinja l-Apple tgħid mhix ħa tiġi int biċċa Alex Agius-Saliba minn Malta u ġġiegħel lil dil-kumpanija li tibdel iċ-charging port tagħha meta dawn kienu qegħdin jagħmlu kull quarter aktar minn 24 miljun f'chargers qligħ. Jiġifieri dawn, Iċ-charger għandek il-qligħ fil-verità. Iċ-charger inti għandek dawn kienu jużaw charger għalihom biss. Allura inti ma stajtx tixtri jkollok apparat ieħor tużah, tixtri bilfors tagħhom. Plus il-prezzijiet tagħhom kienu aktar expensive u għal charger li huwa inferjuri. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna hekk bdejna ngħidulhom jiġifieri il-USB-C compared, ikkumparat maċ-charger tal-Apple, huwa ħafna iktar slow. Jiġifieri slow biex tiċċarġja. U anke biex tagħmel transfer tad-data, aħna ġieli ma nkunux qegħdin naqbdu fuq il-mobile u nippruvaw immexxu ritratti fuq laptop, fuq, huwa slow ħafna l-proċess biex inti tkun tista' tagħmel dawn it-tip ta' transfers, jiġifieri da vantaġġi ma kellu xejn. Imma dawn riedu jibqgħu jbiħħuh għaliex qisu kien parti mill-brand tagħhom. U kienu qegħdin jagħmlu flus minnu. Għamilna l-liġi, ġifieri mhux ħa noqgħod nidħol fid-dettall b'mod tekniku, imma l-liġi kienet tgħidlek illi inti għandek erbatax-il kategorija ta' prodott, fosthom laptops, ġifieri dan mhux qed ngħidu mobiles biss, għax kien hemm min qalilna dal-ħesir kollu li qed u l-panic li qajjimtu. Imma din ma tgħoddx għall-Apple biss. Għal smartphone biss, mela l-Apple biss le. Ġifieri mis-sena d-dieħla ħa jkollna laptops kollha. it-tablets kollha, digital cameras kollha, earbuds u headphones li toqgħod tiċċarġja jkunu fil-kaxxa dawn li jkunu portable, dak kollha USB-C. Għandek portable gaming consoles bħal PlayStation, Nintendo, dawk kollha jridu jqallbu USB-C, dawn li toħroġ miegħek li jkunu portabbli, portable speakers kollha, portable printers, portable keyboards, portable mice. Jiġifieri dawn qegħdin ngħidu dal. Dik kont se nsaqsihielu. Għaliex meta ħa nuża l-kelma tiġġieled ma' dawk ġganti ta' kumpaniji, ma nafx. Ara, ħa nirrakonta, ħa nirrakonta storja. Li kellek theddid, pereżempju, isma'. Mhux theddid. Irtira. Imma, imma jippruvaw jirredikolawk. Ħa ngħid storja hawnhekk li qegħdin hawnhekk qatt metta fuq ġismu. Tliet snin ilu kellna delegazzjoni tal-Parlament u morna niltaqgħu magħhom f'Silicon Valley, jiġifieri dan forsi ġieli rajtuh fejn jagħmlu jillonċjaw il-prodotti tagħhom. Dik il-binja sabiħa kollha ħġieġ hemm. Sewwa, sewwa, sewwa. Il-vetrina tagħhom. Il-vetrina. U titbellaħ tidħol hemm ġew. Mhux hekk? Huma qishom qishom biex jidilkuk daqsxejn kif mort, konna xi sitt Ewroparlamentari, jiġifieri l-iktar sitt Ewroparlamentari li naħdmu fuq affarijiet diġitali. U dawn tawna tour hemm, isek, isek dħal ġo mużew u jtik tour u juruna s-siġar tat-tuffieħ u il-ħġieġ enormi li qalu ma ma hawn l-ebda binja li għandha dal-ħġieġ b'dal-kobor u kellhom jiftħu fabbrika apposta għalihom biex forn. Bellezza, jiġifieri inti tiċċassa tibda tgħid imma dawn kemm għandhom cleaner ma' kull ma' kull ħġieġa? Għax laqqas tara Jiġifieri impressjonanti bħala binja. Insomma, hu dawruna dil-binja u kafè jaħdem titfa' t-tazza u jimlielek minn taħt. Kollha affarijiet juruk il-kobor tagħhom insomma. Straordinarji. Il-kobor tagħhom. U wara xi siegħa u nofs induru u naraw is-siġar tat-tuffieħ u l-ħġieġ u kollox nadif u perfett. Għednilhom fejn ħa nkunu qed, fejn ħa niltaqgħu. Qalulna ma ppreparajniex kamra. Issa immaġina ġiet delegazzjoni mill-Parlament Ewropew u daw qishom waqqfuna fejn kellhom il-kafetterija. Qalu n-nies ma qalulna ejja għinuna naqra ħalli, jiġifieri qegħdin nitkellmu uħud mill-iktar persuni għolja fil-ġerarkija ta' Apple, fosthom viċi president, wieħed minnhom kien. Qalulna għinuna daqsxejn ħalli mmexxu mejda, naqdu xi xinwejjed flimkien. U x'kienet l-idea? Ma kinux. Li huma qegħdin juruk, isma' ġibnik hawn. Tajnik tour, tajnik tour imma int ma tiswa xejn għalina fis-sens intom ġejtu hawn MEPs, ejja ġorru l-mejda tal-kantin u naqdu t-tnejn flimkien għaliex konna delegazzjoni konna xi ħmistax. Mhux biex iġġorru l-mejda efhem. Le mhux biex iġġorr il-mejda jiena naf, imma mort hemmhekk qed juruk dil-binja enormi daqsiex kollox per. Allura daw f'dil-binja enormi li kellhom ma ppreparajni ma ppreparajnilekx kantuniera mhux ħa ngħid kamra, kantuniera Fejn nistgħu inpoġġu madwar mejda u nitkellmu? Jiġifieri qishom kienu qed jevitaw. Jiġifieri dawn mhux jevitaw li qed juruk ismagħni b'mod. Għal xejn li qed tagħmel. B'mod dirett. Aħna ma nistmawx li qed tagħmel int għax aħna tant aħna kbar li intom biċċa Ewropa u U bdejna insomma nsaqsuhom il-mistoqsijiet u nitkellmu magħhom fuq ħsibijiet li għandhom fuq leġiżlazzjonijiet oħrajn u mbagħad Tkellimt jien f'isem il-Parlament insaqsihom konna għadna fil-bidu tal-proċess ta' dat-ta' ċarġer tal-liġi u niftakar wieħed mill-Viċi Presidenti qabad jidħaq, tbissem hekk qisu, qalilna aħna qalilna mbagħad naraw kif tkun il-leġislazzjoni mbagħad naraw naraw x'nagħmlu. Jiġifieri mela int qed tikkontrolla s-suq x'jidħol fl-Ewropa Dawn parti kbira mis-suq tagħhom ukoll hija l-Ewropa, jiġifieri meta qed jimmarketjaw l-iPhone tagħhom, it-tablet, l-iPad tagħhom, il-MacBook tagħhom, l-Ewropa huwa suq importanti għalihom. Imma qallu hija mbagħad. Huma il-main premises tagħhom fejn qiegħed bħalissa fakkarni? Huma Silicon Valley. Silicon Valley. Jiġifieri da għandhom raħal enormi, enormi, binja enormi. U insomma, they brushed us off li morna hemmhekk u ma tawx kasna. Qatt ma ltaqgħu magħna, jiġifieri daw bagħtna għalihom das-sajf, jiġifieri għaddejna l-liġi, bdew jippruvaw wara li għaddiet il-liġi iduru magħha billi ppruvaw, jiġifieri aħna mhux billi tgħaddi liġi mill-Parlament trid tibqa' s-sus biex tara x'ħa jiġri. Daw fost oħrajn pereżempju bdew jgħidulna u bdew jirrapurtaw anke ħafna ġurnali internazzjonali u kmamar tal-aħbarijiet internazzjonali riedu illi jqallbu għall-USBC, Imma biex ituk charging speed tajjeb, irid ikun prodott approvat minnhom. Jiġifieri jekk inti għandek charger USB-C diġà d-dar, dawn lilu ħa jirrestrinġuh għaliex jekk ma tixtrix tagħhom, jislowjawlek l-ispeed biex tiċċarġja. Minflok tiċċarġja l-ismartphone f'sagħtej, trid tagħmel erba' sigħat biex tiċċarġjah. U n-niskju ngħidu n-nhar irranġajtuna għaddejtu din liġi. Spiċċajna sa erba' sigħat biex niċċarġjaw iPhone t'elf u tliet mitt ewro jew elf u mitejn ewro meta qabel kont niċċarġjah f'sagħtejn. Rridu jduru magħha biex jibqgħu jbigħu. Dawn flus biss. Imma, jiġifieri għamilna sajf pressjoni u aqqas di ma rnexxielhom idaħħlu, jiġifieri għaliex il-liġi kienet ukoll qiegħda tilqa' għal dawn l-affarijiet. U issa l-Erbgħa li għadda mhux talli bidlu ċ-charging port għall-Ewropa biss, le, li biddlu għad-dinja kollha. U jiġifieri matul din l-aħħar ġimgħa kien hemm attenzjoni enormi speċjalment fl-Amerika li daw qalu ismagħni, il-Parlament Ewropew, daqsxejn ta' Ewroparlamentari minn Malta, mill-iżgħar Stat Membru, u rnexxielhom, irnexxielhom daw idawru Waħda mill-ikbar reżistenzi li kellha l-ikbar kumpanija fid-dinja, għax din hija l-ikbar kumpanija fid-dinja b'mod finanzjarju, monetarju. Imma hawnhekk joħroġ l-importanza, Eriks, illi għax wieħed forsi jibda jgħid u jiena ma mmurx nivvota u jiena ma nivvutax, kulħadd ikollu r-raġunijiet tiegħu, kemm huwa importanti illi nibagħtu nies bħalek, per eżempju, fil-Parlament Ewropew li inti kont kapaċi tressaq xi ħaġa kbira bħal din. Jiġifieri ir-rappreżentanti tagħna u ta' kulħadd, ta' kull pajjiż, jiġifieri kemm huwa importanti, kemm huwa importanti l-Parlament Ewropew. Ismagħni aħna, Alfred, aħna qegħdin sitta. Se ħa jkun hemm sitt Maltin. Tivvota. Ma tivvutax. Toqgħod id-dar, issabbat sieqek, tipprotesta. Is-sitta ħa jitilgħu, bil-vot tiegħek u mingħajru. Jekk jivvutaw, 200 ruħ minn xhur oħra, is-sitta ħa jitilgħu. Flok jitilgħu b'31,000, jitilgħu b'20 vot. Jiġifieri inti ma tistax twaqqaf il-proċess. Issa jiena ngħid dejjem ħaġa waħda, aħna pajjiż illi ġeografikament diġà aħna żvantaġġjati. Jiġifieri aħna meta rfisna l-ewwel darba l-għatba tal-Parlament, Ġermaniż bħali li beda l-ewwel darba erba' snin u nofs ilu kien isib 85 kollega, 85 Ġermaniż bħalu. Ġifieri da biex jagħmel kuntatti, biex jimbotta xi ħaġa, biex jippressa, biex ikollu standing fil-Parlament, aktar faċli għalih. Aħna kulma għandna sitta. Sitta plus il-problemi kollha wkoll li parti mid-delegazzjoni Maltija wkoll tagħmel f'dan il-proċess kollu, allura importanti, jiġifieri li inti tagħżel li tgħid isma', jiena għandi fiduċja, mhux qed ngħid fija, ta', f'dak il-kandidat, f'dak il-persuna, li jista' jkun l-unika vuċi li għandi fl-Ewropa. Issa, b'dan li ressaqt inti u naf li Ilek is-snin taħdem fuqha. Il-popli kollha x'se jgawdu eżatt? Ħa jkunu, l-ewwel nett, finanzjarjament kulħadd ħa jiffranka. Għaliex? Għaliex issa mis-sena li għaddiet 'il quddiem, 'il quddiem, mis-sena li ġejja 'l quddiem, inti ħa jkollok option. Kull darba li ħa tixtri mobile phone, kull darba li ħa tixtri digital camera, laptop, iPad, tablet, inti ħa jkollok option li tixtri jew dak il-prodott biċ-charger li jiswa ċertu ammont jew dak il-prodott mingħajr charger li jiswa inqas. Għalfejn inti ħa tkun inċentivat illi tixtri inqas chargers għax jekk għandek charger wieħed illum il-ġurnata tista' tiċċarġja dawn il-prodotti kollha. Jiġifieri ħa tiffranka. Kumdità. Ta' kull wieħed u waħda minna nkunu xi mkien aqqas nindunaw u ngħidu Insejt iċ-charger. Ta' xiex għandek? Le, tiegħek tal-iPhone, ta' ma jaqbilx. Tiegħek tas-Samsung ma jaqbilx. Laptop kemm-il darba ġieli nkunu barra u tinsa ċ-charger tiegħu. Jekk ma jkunx ta' ditta partikolari, insa li ħa tiċċarġjah. Trid toqgħod tmur id-dar iġġib iċ-charger. Illum il-ġurnata bl-istess charger tal-ismartphone tiegħek tista' tiċċarġja kollox. Kollox. Mhux ħa jkollok bżonn. Hekk se tiġi. Mhux hekk. Hemm xi perjodu partikolari? Mis-sena d-dieħla, ara, mis-sena d-dieħla għandek tlettax-il kategorija ta' prodott kollha biex jidħlu fl-Ewropa bilfors iridu jkunu USB-C, kollha bl-istess charger. Is-sena ta' wara, Tidħol għal-laptops, jiġifieri laptops tajniehom sena aktar ċans għax laptop jiġifieri s-saħħa taċ-charge tiegħu hija differenti u allura kellna nestendu sena biex inkunu ċerti li ma jkunx hawn problemi fis-suq. Proset. Imma ġa bdew joħorġu hekk, ta' jiġifieri. Proset. U mhux il-Maltin biss ħa jgawdu minnha din l-Ewropa. Kulħadd. Id-dinja kollha. Id-dinja kollha. Mhux għax aħna ksibna l-Ewropa. Jiġifieri il-bidla li għamlet l-iPhone għamlitha d-dinja kollha. Jiġifieri dak bidlet. Once li għamlu. Bidlet il-prodott. Għal kulħadd. Hekk hu. Ħa nsaqsik waħda biss li għandha x'taqsam l-Unjoni Ewropea u mbagħad nibdew mill-ewwel insiru nafu aktar lilek għax aħna l-podcast tagħna iktar biex insiru nafu lilek Elix aħna nafuk, nafu kemm għandek karattru ħelu, nafu kemm int qalbek tajba, nafu kemm inti man-nies. mhux perfett bħal kulħadd. Mhux minnu perfett. Imma jienu Ġorġ nafuk sew, imma f'dal-podcast nixtuq li n-nies isiru jafuk aħjar. F'dawn l-aħħar eh, ġimgħat tajjeb illi għaddew, fost l-aħbajiet li kien hemm, kien hemm id-diżastru li kien hemm il-Libja, pereżempju. Illi mietu ħafna nies bl-arar. il-Libja mhux fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tidħol biex tgħin dat-tip ta' meta jkun hemm traċedji traċedji ta' dan it-tip. Rajna fl-aħbarijiet li anki Malta bagħtet xi nies, jiġifieri l-Ewropa tidħol anke jekk ma jkunx membru tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa għandha programmi ta' għajnuna umanitarja kemm għall-Istati Membri, jiġifieri dik ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri u anke barra. jiġifieri ma' pajjiżi li huma terzi, li huma barra mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri fejn jidħol ħaddiema ta' protezzjoni ċivili, fejn tidħol saħħa, fejn jidħlu prodotti tas-saħħa, hemmhekk tkun qiegħda tgħin. Biżżejjed? Jiena ngħid aqqas internament bejnietna m'għandna koordinazzjoni biżżejjed jekk xi ħaġa tmur ħażina. Jiġifieri, pereżempju, di xi ħaġa li ddiskutejna din il-ġimgħa, aħna sejrin lejn sitwazzjoni, u rajniha matul dan is-sajf, illi t-tibdil fil-klima, jekk qabel kien xi ħaġa straordinarja, illum għadu straordinarju. Qed nitkellmu fuq il-Libja, qed nitkellmu pajjiż kantuniera 'l bogħod minna. Kieku dik it-tempesta, tempesta Daniel, imxiet ftit, ftit, lejna, id-diżastru 'l hemm il-Libja, Kien ikun id-diżastru tagħna. Issa l-Ewropa għandha biżżejjed sistema li tgħin lil xulxin f'dan it-tip ta' inċidenti f'każ, pereżempju, li l-iżgħar Stat Membru, Malta, imdawwar bil-baħar, b'nuqqas ta' riżorsi, għandha biżżejjed riżorsi biex tibgħathom b'mod spedit u dawn jgħinuna? Le. Dil-ġimgħa stess, kif għedtilkom, fil-Parlament konna qegħdin niddiskutu dawn l-inċidenti fil-Greċja das-sajf, ftit 'il bogħod minna dawn ukoll. Kellek f'perjodu ta' tliet ġimgħat nirien kbar u tliet ġimgħat wara alluvjazzjoni, jiġifieri għargħar kbir illi sewa l-ħajja ta' ħafna u ħafna persuni wkoll fil-Greċja f'temp ta' tliet ġimgħat, fis-sajf. fis-sajf, ftit 'il bogħod minna. Għandna mbagħad sitwazzjoni fl-Istati Membri, u lbieraħ tkellimt ukoll fil-plenarja tal-Parlament dwarha, illi fil-maġġoranza tal-membri tal-pajjiżi Ewropej, per eżempju, l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili qed jonqsu mhux jiżdiedu. Iltqajna ma' numru ta' pumpiera lbieraħ, jgħidulek l-equipment tagħhom, ċertu equipment li huwa speċjalizzat, jagħmlu snin jistennuh. Allura għandna sitwazzjoni li lanqas tagħmel sens. Mela f'sitwazzjoni fejn id-dinja qed tisħon iktar, fejn għandna iktar għargħar, għandna iktar nirien, qed innaqqsu l-investimenti li qegħdin nagħmlu, pereżempju, fil-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Dik hija problema. Irridu ninvestu iktar biex ngħinu lill-ġirien tagħna imma ngħinu lilna nfusna jekk xi ħaġa tmur ħażin għax dik il-prijorità, Alfred. L-ewwel, jekk inti bħala Sindku tal-Belt. L-ewwel prijorità tiegħek għal min ħa tkun bħala sindku? F'min ħa taħseb l-ewwel? Ħa taħseb fir-residenti tiegħek. Mhux ħa tmur taqbad u tnaddaf postijiet maġenbek, ġirien tiegħek, meta inti għandek bżonn li r-riżorsi tat-tindif tiegħek tużhom kollha fil-lokalità tiegħek. U dan l-istess pereżempju fejn jidħol salvataġġi, protezzjoni ċivili, biex ngħinu lil xulxin f'dawn it-tip ta' diżastri. Dawn ħa jiżdiedu. Rajna Malta! Temperaturi rekord bħal ilna snin ma narawhom jippersistu ġimgħa ġimgħa u nofs u mbagħad bil-qtugħ tad-dawl u l-affarijiet kollha. Ma rridux noqogħdu ngħidu isma' diġra d-darba msieken ara. Messitna d-diħa tiġri. Is-sajf li ġej jekk dil jekk dal das-sajf għamilna ġimgħa b'daw it-temperaturi, s-sajf li ġej ħa nagħmlu ġimgħatej. Ta' wara ħa nagħmlu tliet ġimgħat. U ħa jżidu iktar u ħa jżunu iktar persistenti. Allura rridu nilqgħu għal dawn l-affarijiet. Id-dinja nbidlet. It-tort tagħna? Biċċa minnha t-tort tagħna wkoll. Elix, minn fejn hu eżatt? Ara, jiena twilidt, trabbejt, sa qabel iżżewwiġt, kont ngħix Ħal Tarxien, jiġifieri minn Ħal Tarxien. Mil-lum il-ġurnata wara li żżewwiġt, mort noqgħod is-Siġġiewi, jien għandi parti mill-familja tiegħi wkoll mis-Siġġiewi, jiġifieri. Ommi mir-Raħal Ġdid propja, missieri mis-Siġġiewi, kuġini, zijiet kulħadd mis-Siġġiewi, allura nħossni biċċa Tarxini, jisni nibqa' Tarxini x-xorta, għax trabbejt hemmhekk, għext hemmhekk, u biċċa mis-Siġġiewi wkoll. Imma iktar mis-Siġġiewi milli minn Ħal Tarxin? Issa toqgħodx iġġellidni, Alfred. U le, xorta jivvutawlek, tinkwetax. Biċċa mit-tnejn, ħa ngħid biċċa mit-tnejn. Iż-żewġ lokalitajiet inħobbhom ħafna, jiġifieri qed ngħidlek Ħal Tarxin. Għandek rabta magħhom. Ħal Tarxin għamilt 30 sena ngħix Ħal Tarxin. Is-Siġġiewi, għalkemm ma kontx ngħix is-Siġġiewi, minn weekend dejjem is-Siġġiewi għamiltu, għand it-tzijiet, għand in-nanniet, familja, jiġifieri r-rabta qiegħda mat-tnejn. Isma', tagħti kasu l-ħin? Kont nagħti kasu ħafna iktar qabel. Illum sirt niżgarra daqsxejn, speċjalment nhar ta' Ġimgħa bħal-lum. Bħal-lum nintilef. Ġejt fil-ħin illum. F'liema sens, għaliex lilna qalulna li Ikunu ħerġin għad-door to door, jippjanaw li ħa jagħmlu żewġ toroq, jispiċċaw jagħmlu lanqas triq waħda, tliet bibien. Għax pereżempju dħalt għand xi ħadd. U neħel hemmhekk iva neħel. U teħel u flok tagħmel kwarta tagħmel tliet kwarti. Imma jiena napprezza. Imma Felix jagħti l-attenzjoni. Jiena napprezza iktar, ismagħni, jien oqtolni l-aktar ħaġa li ddejjaqni. Inqum pereżempju quddiem xi ħadd, joqgħod iħares lejn l-arloġġ biex jara kemm fadallu ħin miegħi. Jew inkella jaqbad jagħmel xi ħaġa oħra, jew tidħol, Mhi billi tmur tagħmel id-door to door tidħol għand in-nies bħal issa, issa mmur minn hawnhekk nibqa' sejjer il Fgura nħabbat erba' familji, forsi nħabbat erba' bibien. Imma jien ħa mmur għand familja miskina fetħitli, trid tgħidli problema u ngħidilha isma' ħa ntik il-mobile tal-uffiċċju ta', u mbagħad ejja l-uffiċċju u kelli, jekk hekk ġejt għandek ġejt inħabbatlek jien. Mhux hekk nisimgħek irrid. Irrid nisimgħek u. U jiena nippreferi il-kwalità mill-kwantità. Aħjar tħabbat għaxar familji u tagħmel b'kemm għandhom bżonn, hemm min tidħol għandu għax ikun jaf se jaqbad jgħidlek jgħidlek m'għandi bżonn xejn. Hemm min ġieli tagħmel siegħa, siegħa u nofs. Hemm min aħna tidħol għandu mal-fred tafen ġiġifieri għax tkun qed titkellem man-nies. Jidħlu anzjani tibda tinduna tgħid dan qed ikellimni għax għandu bżonn kumpanija. Tħosshom. Allura daħħal agħmel għaxar minuti u nitlaq le ngħidlu għax irrid inħabbat it-triq. Mhux tibqa' tkellmu. Hekk hu, mhux hekk? Eli Sergiu s-Saliba isifer ħafna, imma fil-verità l-ajruplan illum sar qisu l-karozza, le? Nimmaġina. Sar qisu l-karozza pero' jien inbati ħafna, jiġifieri qabel, issa jew ġejt imjun, ma nafx ili ma nħossha, jiġifieri jiena qabel kont nieħu qatgħa biex nitla' fuq ajruplan. Anke jien. Għax it-taqliba li għamilli f'widnejja, jiġifieri nagħmellek, nagħmellek ġurnata, ġurnata u nofs, ma nkunx naf x'inhu għaddej, sturdut. Qabel niftakar tiġi minn safra, holiday ħafna drabi kienet tkun, tiġi lura tgħid Ostie kemm qed inħossni għajjien. Qisni mort inġorr il-ġebel għax qbadt flight ta' tliet sigħat. Illum il-ġurnata fis-sens saret qisha xi ħaġa, widnejja m'għadniex inħosshom. Issa jew jew it-tambur ta' widnejja. Isma' normalment għandek kemm kemm hawn minn hawn għal Brussell? Għandek sagħtejn u ħamsa u ħamsin minuta. X'tagħmel fihom dawk? Naħdem ta' normalment. Jiġifieri nħalli ċertu emails u affarijiet. Naħdem. Jew inħassru r-ritratti jew inħassar l-emails. Jien nużah biex innaddaf il-mobile normalment. Naħdem ta' nħalli normalment jew ikolli xi affarijiet ta' qari preparazzjoni għal matul il-ġimgħa noqgħod nagħmilha. Ġieli tal-aħħar jiġifieri meta nlesti hekk jew inkun qiegħed naqra ħafif, Inniżżel xi ħaġa fuq Netflix ġieli noqgħod naraha hekk, dokumentarji vera nħobbhom. Noqgħod nara xi ħaġa. Dak il-mod tirrilassa li tara film. Dak il-mod nirrilassa anke wara ġurnata ta' xogħol, aħna ġifieri wara ġurnata ta' xogħol ma nsibx il-familja jien. Tkun waħdek. Aħna waħda mill-ikbar edewwa li għandna meta tkun qed tgħix tip ta' ħajja tagħna hija li l-mara u t-tifla d-dar jien u għandek erba' tiljieli fil-ġimgħa waħdek u Tlest il-ġurnata tax-xogħol, fit-tmienja tmur id-dar, tikol xi ħaġa, tikol xi ħaġa, insomma, titfa' xi biċċa pizza mill-freezer twaddabha ġol-forn, għax jien ma tantx naf insajjar u tkun waħdek iktar u iktar ma tinċentivax ruħek biex tagħmel xi ħaġa sew. Jidher fija, jiġifieri dal-erba' snin ittondjajt lili fil-Parlament Ewropew. Ħafna nies jgħidu li għax qiegħed fil-ġid, ngħidilhom għax qiegħed Nikolla ħafna mbarazz. Xi ħaġa li nixtieq, xi ħaġa li nixtieq nibdilha vera, imma ħin ma jkollokx u tkun waħdek tkun tnejn tlieta minn nies id-dar tgħid ismani għamilt platt u tkun waħdek isek ta' daqqa u mex. Fil-karriera politika tiegħek jew f'ħajtek hemm xi ħaġa li tgħid hekk nerġa' mmur lura din ma nerġax nagħmilha. Żgur. Le, tanka l-iżbalji. Xi ħaġa li bqajt iġġorr forsi. Anka l-iżbalji li għamilt għalija kienu importanti għaliex għax titgħallem mill-iżbalji. U aħna naħseb fil-politika l-iktar ħaġa, u llum vera napprezzah Alfred. Jien niftakar kont bdejt nippreżenta u nipparteċipa f'programmi fuq il-one dak iż-żmien. Kien għad kelli ħmistax-sittax-il sena. Illum tgħid li kieku jkollok opportunità tisma' xi wieħed minn dawk il-programmi tisimgħu, ngħidlek qas iqqas nisimgħu għax il-Bambin biss jaf x'kont ngħid, x'ċuċati kont ngħid. Imma illi tieħu dik it-tip ta' formazzjoni u tagħmel dawk it-tip ta' żbalji fil-ħajja, illi inti għax tkun għadek qed tibda ma ma jkollok ċertu responsabilità illi fl-aħħar mill-aħħar jekk nagħmel dak l-iżball illum, il-Bambin biss jaf x'inqal jekk ngħid forsi kelma illi dak iż-żmien kont ngħidha imma dak iż-żmien Kont għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, student, tibda, titgħallem. Allura naħseb li fil-perkors tal-ħajja tagħmel ċertu żbalji li tagħmilhom b'mod naturali li jgħallmuk u jgħaġġnuk. Li mhu dak il-karattru li jdejqek f'persuna? Karattru kattiv, karattru. Il-ġakbiniżmu ddejjaqni jien. Jiena tip ta' persuna, kelma ngħidhielek. Jiena dawk it-tip ta' nies li jidħqu li mbagħad Inifduk minn wara ma niflahomx. Jien aħjar taqbad tgħidli kemm iddejjaqni Alex. Ngħidlek xi, il-baqra ma tinbigħx kollha. Imma mhux dawk it-tip ta' nies li jitqulek b'ġo wiċċek u ma jkunux straight miegħek u mbagħad jagħmlulek il-ħsara. Ma niflahomx. Ma jkunux fil-griż, m'hemmx abjad u iswed, griż. Jiena aħjar taqbad u tgħidli. It-triq tan-nofs ma togħġbokx. Le, għidli. U tagħmel tajjeb għax fin-nofs itajrek trakk jista'. Daqshekk. Dafa l-ġeb. Isma, biex nqabbiżilu l-Alex irrid nagħmel. Qed jgħidlek. Karattru. Ara, ara, ara, ara. Jiena mhux ħanajt li jiena l-iktar persuna kalma, għax ikun qed nikdeb. Jiġifieri perfezzjonist u idejquni naqra affarijiet u kuntrari. L-iktar l-iktar ħin illi nipprova llum ħdimt ħafna fuqi nnifsi, jiġifieri qabel kont jiġifieri ċertu affarijiet meta jinġema' ċertu stress tibda tippanikkja hemmhekk tibda taqbiżli. Illum sirt nipprova nikkalma ħafna iktar, nipprepara aktar l-affarijiet biex. F'xi ħin mal-ġurnata titlob? Ejwa ta. Ejja. Nitlob. Għax hawn min jaħseb li għax wieħed forsi jrott is-salib jew għax jitlob. Jiena li dak il tħoss li għandek. Eh, jiena li dak il-ħin ta' kuntatt mhix qed ngħid li jiena xi persuna super reliġjuż. Imma nemmen, nemmen ħafna u naħseb illi Alla huwa part importanti ħafna minn ħajjitna. Mistoqsija importanti. Tiżommu fiċ-ċentru ta' ħajtek. Mistoqsija importanti nxieq nagħmellek. Temmen f'ħajja oħra? Iva, iva nemmen. Tibżam il-mewt? Le, ta' Il-mewt beżżagħni l-iktar għal dawk li huma għeżież tiegħi. Jiġifieri, fuqi, dak huwa proċess naturali, ngħid isma' xi darba, taf x'nixtieq illi ma tbatix ma tbatix fl-aħħar jiem ta' ħajtek, dik għalija importanti. Imma mbagħad għal l-għeżież tiegħi ta' madwari, dik tbeżżagħni ħafna, eh. Li ngħid xi darba ħa tmiss lil xi ħadd viċin tiegħi. Iktar tibża' mill-mewt ta' ħaddieħor. Mill-mewt ta' ħaddieħor milli minn tiegħi. Mill-ilmien tiegħek, dik dik ngħaddu minnha ħafna. Ismat li tagħmel ħafna jiem barra, 'l bogħod mill-familja, u meta tkun Malta, kif tqatta' l-ħin mal-familja? Li toqgħod id-dar, li toħorġu, x'tipprefer? Illum saret l-iktar ħin li nirrilassa, il-ħin li nagħmel mat-tifla, mal-mara, li. Kemm għandha toqgħod issa, x'jien niftakar qed titwieled. Tliet snin, tliet snin. Tliet snin, għaddew tliet snin diġà. Tliet snin, tliet snin. Kif jgħaddi ż-żmien? Ma ta' u jien ma naraħħiex iktar. Għax kull ġimgħa li nitla' u wara erbat ijiem nibda nara tagħmilha xi ħaġa differenti, speċjalment bħalissa li ishom kif jagħmluha fi sentejn u nofs. Mhux tgħid biss għax kif taġixxi u kif tgħaddik minn għajn il-labra ngħid jien għax fis-sens dak l-iżvilupp naħseb dik kważi milli wieħed mill-ikbar dispjaċieri li għandi. Annimali għandek id-dar? Ħafna. Nħobbhom ħafna l-annimali. Pereżempju. Għandi ħut f'Kieren għasafar, biex pappagalli, jien nħsibhom kollox nħsib jien. Bek ta' meġġu ma' Brussel. Le, sekonda, sekonda, le. Għasafar u hekk nipprepara kollox qabel immur, ġifieri aħna nisjefru tliet ijiem. Ġifieri Sara tuħsieb il-mara l-ilma tibdilhom daqsxejn, l-ilma ma tindif u l-affarijiet kollha jien. Dak affarijiet li jirrelaxjaw. Dak tiegħek. L-annimali u naqra pjanti, jien ukoll deri tant naqra tal-pjanti, jekk inħobb il-dar inħobbha. Dak f'idi, jien nagħmilhom. Ovvjament Sara tgħinni ftit, jien naf jekk għandi l-aquariums ngħidilha ismagħni, kulma tagħmel, qabel titlaq għax-xogħol ngħidilha tfa' eżatt kemm trid titfa' ikel tal-ħut fl-aquariums bi naqra ħassija u naqra ikel lill-fkieren. Imma le, l-annimali nħobbhom ħafna, huma parti importanti fid-dar tagħna. Isma' tħobb id-dar, tgħin fil-faċendi? Ejja, nagħmel ta' wkoll. L-unika ħaġa li vera ddejjaqni li nagħmel id-dar hi li naħsel il-platti, l-bqija nagħmel kollox. Taf li anka jien dik. Dik id-dejjaqni. Nixxutthom. Nixxutthom iva, li naħsilhom le d-dejjaqni. Naħsilhom id-dejjaqni. U naħsel il-karozza tiddejjaq. U naħsel il-karozza, pereżempju. Le, ta. Iċ-ċans, kieku nista' naħsilha iktar. Jiena, jiena d-dejjaq qaxxar il-leħjen ma għandekx problema. Le, le nħalli. Għax tħalli. Jiena l-barbiere qaxxar. Jitri mjaħħielek. Eżatt. Jitri mjaħħielek. Eżatt. Isma' ma tridx tippreferi meta tkun mal-mara u t-tifla li toqgħdu jien naf lejla d-dar taraw film. Nippreferi d-dar. Mhux it-tnejn, ta. It-tnejn, imma xi ħaġa l-kwiet. Li toħroġ mhux se joqogħdu jwaqqfuk in-nies allura jien naf jekk waqaft siegħa tpaċ paċ. Jiena ngħid ismagħni fil-ħajja fil-ħajja trid tagħżel. Da bħalkom intom nista' intom nies tan-nies u jiġifieri jekk inti ma tkunx tħobb in-nies, mur intefa' ħdem ġo uffiċċju, tidħolx għall-politika, għall-ħajja pubblika, għall-preżentazzjoni, għat-televiżjoni. Ma jdejqunix fis-sens Xorta jkolli bżonn dak in-naqra ħin imbagħad magħhom waħdi, speċjalment mat-tifla u mal-mara, jiġifieri, imma le, inqassam. Jiġifieri fis-sajf, f'eżempju, l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel barbecue. Noqgħod fuq il-bejt, naqa' barbecue, ikla tajba, tazza bit tajba, għall-klieb. Kategorija ta' films li tħobb tara, pereżempju, jew jew m'għandekx ħin tara film? Jien, le, Netflix qed ngħidlek. Dal-aħħar, jiġifieri ġieli kif illesti x-xogħol, dil-ġimgħa, u Qed ikolli problema kbira biex norqod u allura biex norqod sirt ngħid ħa nara biċċa nofs episode jew kwart issa ħalli jiġri wara xi minuti norqod. Imma nara dokumentarji. Ok. Jien qed nara ħafna dokumentarji tal-annimali, wild. Le, mhux tal-annimali, ta' għalik ta' li nara. Dokumentarji storiċi, l-istorja nħobbha ħafna jien. Tieni Gwerra Dinjija, avvenimenti, eżempju dil-ġimgħa rġajt Nine Eleven bdejt nara, hemm dokumentarju fuq Netflix, Spy Operations pereżempju dal-aħħar kont qed nara. Xtaqt insaqsik fuq il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista illi għamel ħafna u ħafna ġid fil-Gvern taħt żewġ Prim Ministri, Joseph Muscat u Robert Abela. Biex il-Partit Laburista jibqa' tan-nies. X'inhuma, fl-opinjoni tiegħek, l-ingredjenti prinċipali? Faċli, Alfred. Imma faċli ħafna kultant tinsiha daqsxejn fil-proċess. L-ekonomija hija sabiħa. It-tkabbir, il-ġid, dawk huma kollha affarijiet sbieħ u importanti għal kull partit u għal kull gvern, partit fil-gvern. Imma l-iktar ħaġa importanti għalina li aħna, aħna ngħidu aħna għalfejn qegħdin fil-Partit Laburista. Mhux ħaġa waħda. Għax aħna qegħdin hemmhekk għal dawk in-nies li m'għandhom l-ebda vuċi u jekk ma jkunx hemm aħna għalihom, qatt ma jkollhom vuċi. L-iktar nies li huma fl-istaffa t'isfel tas-soċjetà tagħna, l-ħaddiema, l-iktar persuni li huma vulnerabbli, l-anzjani. Dak kieku m'hemmx Partit Laburista għalihom m'hemm ħadd. U allura naħseb l-iktar ħaġa importanti biex nibqgħu viċin in-nies hija li ma ninsewx minn fejn tlaqna. Għalfejn twaqqaf il-Partit Laburista? Jiena ġieli kif nibda, di tiġri dejjem, anke fil-politika, ġieli tibda tgħid imma jiena x'qed nagħmel, għalfejn qiegħed hawn, għalfejn qed nagħmel das-sagrifiċċju, għalfejn qiegħed f'dit-tip ta' ħajja? U ngħid jiena għalfejn jien Laburist, għalfejn twaqqaf il-Partit Laburista? U tmur lura. Meta tmur lura u tgħid ismagħni aħna qegħdin hawnhekk għall-ġustizzja soċjali, biex naraw illi min ma jlaħħaqx ngħinuh, biex naraw illi l-prekarjat li għadu problema, Negħlbuh b'kull mod illi nistgħu. Dawk huma l-prinċipji li fl-aħħar mill huma importanti biex il-Partit Laburista jibqa' partit rilevanti, li tibqa' viċin ta' dak li twaqqaft għalih. Isma', nista' nagħmel mistoqsija jien? Għax din torbot ma' din u mbagħad inħalli f'idek. L-istess, kważi hemmhekk qegħdin ukoll. Semmili, semmili xi ħaġa waħda minn ħafna tajba li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ara, naħseb waħda, waħda mill-affarijiet tajbin illi, illi, illi kienu saru naħseb kienet illi fetaħ niċċa ekonomika ġdida s-servizzi finanzjarji li kienet niċċa, niċċa li kienet importanti. U anka per eżempju il-deċiżjoni li kienet ittieħdet biex jibdew isiru l-elezzjonijiet lokali u jitwaqfu l-gvernijiet lokali madwar il-pajjiż naħseb kienet deċiżjoni tajba. Jiena nsemmi, jien dejjem insemmi pereżempju meta jsaqsuni li neħħew il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern neħħa t-tipjip mir-restoranti pereżempju. Xi ħaġa tajba wkoll din. Xi ħaġa tajba. Kull Gvern, kull Partit jagħmel it-tajjeb, jiġifieri, u n-nies illum m'għadx fadal il-maġġoranza tan-nies li kollox blu u kollox aħmar. In-nies iridu politiċi li dak li hu tajjeb jgħidulu tajjeb, dak li hu ħażin ngħidulu ħażin, dak li stajna minna aħjar ngħidulu stajna minna aħjar. Is-suppervja li inti kollox tajjeb, li tiegħek biss tajjeb, dik mhix tajba. Isma', ħa nagħmel mistoqsija u tista' anke tirrispondiha inti. Ġejjin l-elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew. Idejqek il-fatt jew idejjaqkom il-fatt li pereżempju jien naf għax jiena Ministru tlabt xi ħaġa u ma nqdejt, ok, mela l-Kunsilli ma mmurx nivvota u għall-Parlament Ewropew ma mmurx nivvota. Qisu mal-Gvern Ċentrali jeħlu l-Ewroparlamentari u jaslu l-Kunsilli għaliex jien pereżempju naf il-Alfred. Alfred m'hemmx kuluri, jiġifieri. Blu, aħmar, aħdar, orient, int min int? Jien nafek ċempirtlu f'nofs il-lejl. Ġieli, eħe, daqshekk ma ħa ngħid xejn. Ġieli, darba nagħmel niftakar kellna telefonata konna sejrin tieġ għandu jkun hu, ehm, li xi ħadd ħareġ il-garbage. U qalli, imxi ħa nneħħuha. U neħħejnija u xinha bejnija. Fil-karozza qalli, eh, eh, dan mhux minn tagħna, ta? Qalli, Imma jien għal kulħadd tlajt. U jien dak il-ħin għedtlu, L-aħwa, adħaq li nżilt is-serra bl-għaqraq biss għabbejtha? Qalli, Le. Qalli, Meta jiena dħalt għall-Kunsill u tlajt Sindku, tlajt għall-blu u tlajt għall-aħmar. Iddejjaqkom, iddejjqek dil-fatt għax inti l-mistieden tagħna li isma' issa ġej l-elezzjoni tal-Ewropa u għax il-Gvern għamel xi ħaġa jew l-ieħor jew Ċikku jew Peppu għamel xi ħaġa, allura jien ma mmurx nivvota. one għal dal-eżempju li ġibt, ir-rispett b'hekk tirbħu. Jiġifieri li inti tagħmel vendikazzjoni ma' min mhux tal-kulur politiku tiegħek, dik ma trebbħek qatt. Jiġifieri il-vendikazzjonijiet u meta int għandek irwol pubbliku inti qed hemmhekk għal kulħadd, jiġifieri li toqgħod u fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielek tirbaħ anke rispett ta' nies li qas kienet tgħaddilek minn moħħok li xi darba għad jista' jivvutalek jew jagħtik l-appoġġ. Meta tagħmel azzjoni tajba, dik l-azzjoni tajba forsi ma ma ma ma mhux ħa jkollok ħafna statuses fuq Facebook jgħidu proset Alex, proset Alfred ħi ta' dik il-biċċa xogħol li għamiltli personali li għentni. Imma meta n-nies ikunu qegħdin jitkellmu, meta fl-aħħar mill-aħħar in-nies ikunu qegħdin jiddeċiedu, dik japprezzawha ħafna. Le, iddejjaq hu l-fatt li jismagħni. Ċertu affarijiet li mhumiex fil-kontroll tiegħek jaffettwaw ukoll fl-aħħar mill-aħħar irridu niġu fuqek. Qishom qed jaffettwa, eħe, il-performance tiegħek. Hija xi ħaġa naturali għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna noħorġu wkoll taħt kappa ta' partit politiku u meta inti toħroġ taħt kappa ta' partit politiku, jiena dejjem ngħid għandek il-vantaġġi u dawk li huma forsi żvantaġġi li jeħlu miegħek affarijiet li m'għandekx kontroll fuqhom. Jiġifieri aħna kif iċemplu lil Alfred ukoll ċert, jiġu ħafna problemi illi tista' ssolvihom u oħrajn li m'għandek l-ebda kontroll fuqhom, titkarrab għal ħaddieħor biex tipprova tgħin, biex tipprova twassal, tagħti l-attenzjoni, tagħti r-risposti, tipprova ma ma jirnexxilekx dejjem. U ħafna drabi x'jiġri u Alfred naħseb iħossha di, aktar ma tinżel ġon-nies, aktar ma tisma' n-nies, aktar ma tintaqa' man-nies, aktar ħa jiġu problemi għandek u fl-aħħar mill-aħħar anke dak li ma jiddependix minnek tibda tispiċċa terfa' il-problemi ta' ħaddieħor u tidher ikrah inti għal ħaddieħor. U dik l-agħar ħaġa. Jiena nemmen, ismagħni, fil-politika aħna pajjiż żgħir. L-isbaħ ħaġa li għandna, anke meta nkunu qed nitkellmu aħna m'ewroparlamentari oħra, jien inħossha di fil-Parlament, jgħidu li Madoffi s-Sibt, il-Ħadd, Il-Ġimgħa għadek tmur Malta, ħlief ritratti hemm u 'l hawn u man-nies u ġol-pjazez u ġol-festi. Intom għalfejn iżżommu da? Aħna għandna l-isbaħ ħaġa, aħna żgħar, u tista' tintaqa' ma' kulħadd. Imma kemm hu sabiħ illi jkollna aktar sistemi biex ngħinu lil kulħadd. Mhux nagħtu lin-nies dak li mhux ħaqqhom. Imma ħafna ħafna drabi n-nies risposti jkollhom bżonn, affarijiet żgħar, imma dik ix-xi ħaġa żgħira, l-garbage bag li għadek kemm semmejt. Dik il-garbage bag illi baqgħet quddiem xi ħadd, għalik mhi xejn, tgħid daħlu qed igerger għalhekk, imma għalihom tkun dinja. Mela, jiena ħa nagħlaq b'domanda diretta, għax aħna dal-programm podcast. Iva, mela ħa nagħmillu oħra. Kemm int fit. Naf, għax nagħmilha miegħek, meta tagħmilha mat-sob sena wara ssir sob bħalu. Isma', issa nagħmilek waħda jien tal-aħħar u mbagħad jagħmillek Alfred jagħlaq. Semmejna ftit, meta tkun Brussell, U ħarġet hekk ħadtek li hemm ċertu tbatija barra n-nuqqas ta' familja inti għad niekol, noħroġ il-pizza nitfagħha Forsi ħafna Maltin jaħsbu li l-Ewroparlamentari bħalek qed tgħixu ħajja ta' sinjur, imma pereżempju ma jafux li xi tinżel mill-ajruplan trid tara liema karozza tal-linja ħa taqbad, liema train ħa tgħaddi, m'hemm xi driver, Jien naf bħalma għandu l-Ministru Malta li kif għedt inti kif mort id-dar ma sibtx il-platt lest, trid taħseb int. Jekk trid taħsel ħwejjeġ trid taħsilhom int. Ismagħni, jiena mhux ħa noqgħod ngħaġġeb hawn. Jiġifieri mhux ħija, mhux ħajja faċli. Mhux ħa noqgħod ngħaġġeb hawn ngħid isma' għandna ħajja iebsa diffi. Kull xogħol għandu tiegħu. Jiġifieri min jaħdem bix-shift filgħaxija mhux ukoll ma jarahomx it-tfal. Joħroġ fl-għaxja, jidħol filgħodu u jmur jorqod id-dar. Dak igawdihom it-tfal. Jien mhux ħa noqgħod nitgħaġġeb u ngħid li. Imma le, le, fiha ċ-challenges tagħha wkoll. Jiġifieri, jien ara, jekk tgħidli x'inhi l-ikbar biċċa ta' xogħol li ddejqek, mhux ħa noqgħod ngħidlek il-flight għax dak tidrahu mbagħad. Daw it-tliet sigħat, is-siegħa u nofs li tagħmel qabel l-airport tistenna. Iva jkollok xi delay imbagħad taraħ demonju, intu ġej lura. Iva mhix tajba lija dik. Dik id-demonju nara. Imma mhux ħaġa, imma s-solitudni iva, li li taffettwani ħafna. Jiġifieri jiena li wara Malta għandna xi ħaġa sabiħa, aħna anke jekk m'hemmx il-mara u t-tifla d-dar. Tasal malajr u. Jekk mort ħriġt fil-pjazza. Iltqajt ma' xi ħadd. U mort ġod, iltqajt kelma. Dik li tagħmel wara ġurnata ta' xogħol. B'att il-karozza u mort għand ħabib, pereżempju. M'għandekx fejn tmur u m'għandekx ma' min tgħid kelma. tiftaħ qalbi hekk, tkellimt, ħriġt, dik iddejjaqni. Imma dak għalija dik l-iktar. Isma' hemmhekk ħriġt dak li xtaqt jiena li forsi ħafna Maltin jaħsbu iva dawk imorru hemm salata, imma hemm it-tbatija, m'hemmx salati. Le, le, salata qatt. Jien ara, ħa ngħidlek waħda. U anke fejn trid issib toqgħod. Ara, ara, ara, forsi ġimgħa, ġimgħa, ftit jiem ilu kellna grupp li ġie minn dawn il-gruppi li jkollna. U Ishom baqgħu iċċessati lejja, jiġifieri dawn qum neħduhom fiċ-ċentru jieħdu xi ħaġa ta' Brussell. U bdejt ftaħt Google Maps biex insib minn fej ħa mmur biex naqbad il-karozza lura biex nerġa' mmur il-Parlament. Qaluli imma ma tafhiex hawn it-triq. Għedtilhom hawnhekk niġi biss meta tiġu intom fiċ-ċentru ta' Brussell biex niltaqa' magħkom. Għax ħin aħna ma jkollniex, ir-rutina tagħna peress li tlett ijiem biss ikollna fiżikament fil-Parlament, Naslu t-Tnejn filgħaxija. Ikollna ġurnata t-Tlieta, ġurnata l-Erbgħa, l-Ħamis immorru lura. Meta ħa tmur toħroġ, jekk inti ġej u sejjer lura kull ġimgħa minn u lejn Malta? Jiġifieri hemmhekk il-Parlament ġie laqas it-temp jgħidu li kesħa. Jgħidu jien ma nħoss kesħa, qatt ma nilbes ġdieget hemm. Għax mill-karozza għall-appartament immorru l-Parlament, mill-Parlament lura għall-appartament, mill-appartament għall-Parlament u mbagħad mill-Parlament għall-ajruport. Ġewwa biss. Tajjeb ħafna. Isma' meta twilid għax għandna l-kompetizzjoni. kellek tagħmel ħabba l-kompetizzjoni. 31 ta' Jannar 1988. Tajjeb. Għax dik hemm kompetizzjoni. 31 ta' Jannar? 1988 inti? 1988. Il-lallu. Tal-88. Ejja, l-aħħar mistoqsija. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija di. Elix, Agius Saliba, Membru tal-Parlament Ewropew u se terġa' tikkontesta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u bir-raġun terġa' tikkontesta għax fl-opinjoni tiegħi wettaqt xogħol importanti, bħal kulħadd m'intix perfett imma wettaqt xogħol importanti, importanti, importanti ħafna. Però, l-Alex Agius Saliba ħa nibqgħu narawh biss għandu x'jaqsam mal-Parlament Ewropew għal dejjem ma jistax ikun. Inti tara lilek innifsek fil-Parlament Malti fit-tmexxija tal-Partit Laburista forsi 'l quddiem għax inti għadek żgħir. Ara, il-pjar immedjat li għandi huwa li ovvjament nikkontesta l-elezzjoni li ġejja u jiena m'iniex wieħed minn dawk it-tip ta' nies tal-Parlament Ewropew illi naqbad u ngħid ismagħni qed nikkontesta elezzjoni għax għandi tira xi ħaġa oħra. Jiġifieri għalija nħobb inkun frank man-nies, jekk in-nies eleġġewni biex inkun Membru Parlamentari nirrappreżenthom fi Brussell, għalija dak huwa l-pjan bħalissa, jiġifieri m'hemmx pjanijiet oħrajn. Imma ovvjament din mhix xi ħaġa u mhix tip ta' ħajja li tagħmilha kif qed ngħixuha aħna tiġi u tmur lejn Malta għal aktar minn għaxar snin. Jiena l-partit inħobbu, jiġifieri jekk aħna ġieli isaqsuk mistoqsijiet f'programmi bħal dawn, x'hobbies għandek? Jien għalija l-politika hija mhux biss xogħol, imma hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Li tkun man-nies għalija mhux xogħol, xi ħaġa li l-hobby tiegħi wkoll. Jiġifieri jiena qed nikkonkludi li f'moħħok għandek il-quddiem tkun. Ovvjament, jiġifieri. Tikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Issa nikkontesta ġol-partit li nibqa' ngħin li jkolli rwol li jien kull rwol li jkollu bżonn il-partit. Jekk Malta ssejjaħlek ħassibek. Bilfors dejjem. U jekk il-partit isejjaħlek bilfors. Tajjeb, jiġifieri Eric Sergiu Saliba ismu se jibqa' fil-kurituri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista inħammru u ngħaqqdu lill-poplu Malti dejjem. Mela nfakkru lil dawk li qed jarawna, bagħtulna meta twieled Eric Sergiu Saliba biċ-ċans li tirbħu voucher ta' 50 ewro mingħand il-Mercanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt. Lilek ukoll Alex. Dak iħobbha l-belt. Flimkien mal-mara. Mistoqsija, mhux biex toqgħod tfaħħar lili, anzi lili ssemminiehx. Imma l-belt kapitali, il-Belt Valletta, rajt tibdiliet dal-aħħar snin? Enormi hu, enormi matul dal-aħħar. Li tara, smani, jiena l-iktar ħaġa li kienet kont ninnota, u fil-Covid naħseb waħda mill-iktar affarijiet li kont inħoss, tidħol il-belt u tara ħwienet vojta, baħħ. Il-belt anke għall-Beltin. Jiġifieri kull il-ħbieb kollha li għandi Beltin. Beltin veru. Jafu jgħixu ħajja differenti ħafna minn tiegħi u minn ta' ħafna Maltin oħra. Iħobbu l-ġirien, il-xulxin, l-ambjent tagħhom. Nies jafu jgħixu l-ħajja. U li kont tidħol il-Belt u tara dak il-kwiet, mhux ħa ngħid kien hemm it-telqa, imma kwiet. Illum il-ġurnata li tara Mekka ta' investiment, hekk saret il-belt, ħajja, sabiħa, nadifa, vibranti, mhux kull belt fl-Ewropa hija hekk. Parti mill-ekonomija ta' Malta. Issa aħna għandna, jiena dort kważi l-Ewropa kollha, aħna għandna l-isbaħ belt fl-Ewropa kollha, m'hawnx belt isbaħ minn tagħna, storika, sabiħa, faċli biex iżżurha, żgħira, tħares fejn tħares tara xi ħaġa. Ġieli tmur fi bliet oħra, aħna kemm noqogħdu ngħidu għaż-żibel u l-affarijiet, tibda tara ħmieġ, graffiti, tmur il-belt, tħares fejn tħares palazzi, investiment, sabiħa u issa iktar u iktar bil-proġetti li qegħdin isiru anke f'partijiet illi kienu daqsxejn ta' aktar imwarrbin fil-belt. Il-belt saret belt waħda sħiħa vibranti. Mużew fit-triq. Xi ħaġa sabiħa u Naħseb aħna ma napprezzawhiex biżżejjed, Alfred. Le, dik vera, dik naqbel miegħek. Jien għamilt żmien u nagħlaq fuq dan il-punt, kont naħdem f'dak l-uffiċini ta' maġenb il-pixkerija. All right. Illum ministeru. Ekku. Kien ministeru ieħor dak iż-żmien. Issa, issa hemmhekk se jsir il-proġett. U kelli uffiċċju, wieħed minn dawk l-uffiċini li kif tiftaħ it-twieqi tara. Tara l-baħar. Tara dak il-port. Tara l-Kottonera, sabiħa wkoll. Ġieli kienu jiġu, jkolli xi laqgħat hemm, kulħadd laqqas jagħtu kas jekk. Jieħdu Taruhom. pis il-veduta. Iħarsu lejn it-tieqa sa ħarsu lejk, u tibda tgħid, imma jiena x'nara kuljum, kemm ma napprezzax is-sbuħija ta' din il-belt. Hekk. B, Bliet oħra trid toqgħod tmur taqbad Uber u t, l-hemm u l-hawn biex Eżatt. tara naqa' veduta. Il-belt tkun fejn tkun tara dak il-ġmiel. Sabiħ għal Prosit, uħud. ħa nċempillek għall-endorsement. Mela. Nawguralek. Bil-qalb kollha, lilek bil-qalb kollha dejjem. Qabel qabel ma qataħ ħili kont se ngħidlek li għalik ukoll se nibagħtuk Ikla mal-familja ġewwa l-Merkanti Restaurant. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela hemm hemm hemm ġiet id-domanda. Grazzi ħafna. Għax naf li Elix jieħu gost jidħol. Jieħu pjaċir ħafna. Tajjeb. Grazzi ħafna Elix ta' Ġussaliba li aċċettajt. Ħajt grazzi l-istadina tagħna. Grazzi l-sponsors kollha li qegħdin jgħinuna Għal dan il-podcast tiegħi u ta' George għandna lista twila li tixxandar fil-bidu qabel. Tista' semmijhom fil-bidu fl-aħħar. Għax ngħidhom jien ta' Grazzi Fanner imma qalu li tiftħux. Ħassa li mhux se niftħu għax darba l-oħra. Eh, għamil straġi. Fuq il-mixer. Imma nirringrazzja l-faner u se niftħu eżatt kif jispiċċa l-programm, m'hemmx dubju. Għax wieħed mill-favoriti vera, anke l-mod kif inhu l-flixkun. Ara, aħna nistaw nizax tazza. Aħna nistaw niftħu. Ora, ma nizax tazza, vera komdu dan il-fanna. Grazie ħafna li kontu maħna, bisem id-direzzjoni nselmulkom tislijiet. Dal-podcast ġimmi ġubli l-kommin, SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazaar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Paoli Restaurant.